thing a hnawk vel khi an tan phawt teh ang. Tikhan ka sam veng zo ta a tunah chuan Buk sak an tan tih ang.

Ooh. a lai taka thina ding lampang saw ka lai khuar leh dawn a khup chen velin chuanin vei lampang hi chu mutna tur a kang a ni dawn a.

A chung siam hnua a chhung lampang buaipui leh kha buai thlak dawn a, chuvang chuan a chung siam hmain a chhung lampang thuk vel te tunah hian ka siam phawt dawn a ni. Fit khat leh tlem ang vel ka lai pheng a.

tikhan thuk ka zo ta a a chungah hian a khuchhuahna tur ka verh kaw dawn a helamah hianin ka lai leh dawn a chumi chu ka thing tuah-- Ka dahna tur a ni dawn a ni.

Tikhan a chung leh a bang vel in buaipui ṭan tih ang. Awle hei helai hi pu vana seihlum khawi ang e kal dawn aw. hian hetia han khawih hianin a mum nghal daih zel a ni. Ole, he lah hian a awm teh. Thing laia thing tum ho khi a hma lamah hian ka rem tlar phei dawn a ni.

Heng tiang hian a chungah hian mau ka kham phei vek dawn a, chuan chumi mau chungah chuan chirh ka zut mam leh vek dawn bawk a, chuan chumi ka tih zawhah chuan a bang vel ka buaipui anga a mei khu chhuah hi ka siam dawn bawk a, a chung tur hi mau la phawt te ang.

Tikhan a chung mau chu ka kham zo ta a, tunah chuanin a bang ka siam dawn a tawh a, a bang atan hian mau tho ka hmang dawn a, phui tha deuhin ka siam dawn a ni. a chhung chu nuam tawh lutuk. Ha. Heti thut pai hianin ta hen mei lum ai tur awm dawn a. a nuam dawn khawp mai a lum nuam dawn khawp mai chuan helai hi ka thing tuah tur ka dah khawm na tur kha ni dawn a ka va ti thu vak duh lova a chhan chu tawi te te bak a tuah thei dawn lova chuang a helam pang bang hi han siam hmasa te ang

a van mawi tawh em tikhan a pum fel ta a chirh kan bel tan dawn a ni.

ti khana chung ka zo ta a a bang hi chu a chung anga han khuh hlup kha ngai dawn lova hemi a kar awl teh teh ah hianin va bela zeuh zeuh kha ni dawn a chuvang chuanin chirh a ngai tam lutuk lo tura a ngai la.

a van phui tha tawh dawn a ni kha chuan a sir leh a chung chuan a hnung lampang kha bel phui vek tawh ta a. Tih hi chuan buk a ni tih pawh a hriat tawh loh. A hma lam atang en loh chuan a thim mup mai tawh a. Ni hi a tla tep tawh a, he lampang ka vei lamah hian a awm a. ka ding lampang hi la en a hei hmuh ang khian chuan helai li te reuh te hian ka inbual dawn a khulai vel te khu thuk ve a u A van vawt tak em a vawt vur mai tun atanga darkar rei lo te hnuah hian khuaa thim dawn a ka thing tuah tur ahh zan khua ka hman tur ka tan khawm a ngai dawn a. A chhung hi ka thuk siam hi a va thuk vak lova chuvang chuan a tawk chiah a, ka tan a ngai dawn a.

tlema alh duh deuh tur hian tuah hmasa phawt ila a lawr ta vah mai la hei chu

He lah hian purun sen leh purun var a awm a. a hming tawh ang ania chuan purun sen hian tel deuh thlek mai ila han ei tan tih ang a ro deuh hlek a

khi lamah khian chu ka awmna atanga mual thum ang vel a nih ka ring. eng pawh chu ni sela in sil phawt ila pa van nuam tak em khua pawh a thim fel tawh ta a a phui tha khawp mai awle lut vat tiang ramhuai ho an tam hmel em.

a chung lampang zawng hi khu a ti hian a chanve chin zawng hi. aw alh tha nu lo heh aw awle tikhan ahh camera ka off tawng a zing ah ka inhmu dawn nia kan hmu tawng e ahh.

tun atanga ni rei lo te hnuah part two rawn dah leh ka tum anga tun kan video tan chuan khami zawng kha ni mai se la chuanin thil pakhat nizanah sahram thawm kha Sakhi niin ka hria a, eng sa pawh chu ni sela, heng Lairam sa hi chan phal a ni lova, kah phal a ni lova. Tichuan, tuna mi ang ka video, Bushcraft video te, Camping video ang te rawn dah zel ka tum ang a, ka channel ah hian i lo ngai chang chiah dawn nia.